mũthikĩrĩria na mwĩroreri rĩu nĩ hĩndĩ twaingĩra ikereka rĩa kerĩ na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kĩrĩra gĩkĩ gitũ Ah, o- tũkĩrũmbũyanagia na mabataro manyu kĩũria gĩkĩ kĩa mĩruru Ndigwĩciria nĩ gĩikaraga mũno gĩtegũcoka thĩinĩ wa kĩrĩra-inĩ, na nĩkĩo tũkwambĩrĩria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ nakĩo. Kĩũria kĩa mbere mũkoria, nĩkĩ gĩtũmaga mbũri ya mĩruru ĩrwo nĩ ya atumia? Ah, nĩ ũhoro wa ma nĩ kũrĩ kũndũ kũingĩ mũno kwĩragwo atĩ mbũri ya mĩruru nĩ ya atumia, na ũngĩenda kũmenya ũhoro wa harĩa mbũri ya mĩruru na atumia ĩnyitanagĩra, no wenjerire kĩrĩra gĩa iciarĩro. Warĩkia kwenjera kĩrĩra gĩa iciarĩro, nĩ ũgũkũrana nĩ kĩĩ gĩtũmaga andũ kana athuri amwe moige mbũri ya mĩruru nĩ ya atumia, kũngĩ ĩkerwo mĩruru ĩhatagwo nĩ atumia, kũngĩ ĩkerwo atĩ mbũri ĩyo ĩkũrĩo nĩ atumia. Thĩinĩ wa kĩrĩra gĩa iciarĩro, ũrĩa gũthiaga thĩinĩ wa gĩkũyũkano mũtumia anatuĩka nĩ ararunya na kwarunya nĩ kũnyitwo nĩ ruo rwa kũgĩa mwana mũciarithania acokaga thĩinĩ wa nyũmba ĩyo to mũtumia aciaragĩra gwake kwerũ-inĩ kwerũ nĩ kuga nĩ harĩa mbũri cikaraga agacoka nyũmba ĩyo tondũ nyũmba ya mũgĩkũyũ kano ndĩrĩ ndirisha ĩgakio mwaki kĩrĩrĩmbĩ kĩnene mũno kĩa mwaki gĩgakorwo gĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo nĩgetha nyũmba ĩyo ĩihũre ũtheri wona yarĩkia kũihũra ũtheri angĩkorwo nĩ mũthenya gũtirĩ mbũri kwoguo itĩ iria ciothe ciuma thĩinĩ wa kũu igakorwo nĩ ihetetwo igaikara mwena ũmwe naguo mwena wa kwerũ na kwerũ nĩ harĩa mbũri iria ithiaga rũru iraraga Hakaarwo mahuti ma mĩtĩ ta mũthakwa, andũ arĩa moĩ mũthakwa nĩ moĩ atĩ mũtĩ ũcio wa mũthakwa ũngĩũitĩrĩria thakame nĩ ũkũnyua thakame ĩrĩa, kana hagekĩrwo mahuti mangĩ moĩkaine ta mũtĩ wa mũrumbaĩ, no hekĩrwo mũtĩ ta muondwe, mũtĩ ũkũnyua thakame ĩrĩa. Rĩu wona gwagĩkinya hau nĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ mũtumia ũcio gũkĩohokera hau akohokera hau kwerũ-inĩ kuohoka nĩkuo ndĩreta na gĩkũyũ kuohoka no nĩ gũciara arĩkia gũciara mwana mũtumia ũcio agaikarĩra gĩtĩ kĩu kĩ hau na nguo yake akamĩarĩra ciero-inĩ ciake mwana akaigĩrĩrwo ciero-inĩ cia nyina arorete igũrũ na hau nĩho ekuoherwo rũrĩra na rũrigi rwa mũkeũ kana rwa mũgio rwĩ rũtandure rũgacoka rũgatanukwo na nĩgetha acoke arengwo rũrĩra na rwenji nĩ mũciarithania arĩkia gwĩka ũguo agakĩhura nguo ĩyo yake na agakĩnyita mwana wake agaikara mwana ũcio arĩ na thĩinĩ wa nguo ĩyo yake mũtumia ũcio egũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yake o tiga agĩthiĩ gwĩteithia na nĩ wega kũririkana atĩ gĩkũyũ gĩtiarĩ na cioro kwoguo andũ meteithagia gĩthaka-inĩ kĩrĩa gĩkuhĩrĩirie mũciĩ mwena wa na thutha rĩu nĩ kũrĩ na Irio iria ciuma riko rĩrĩa, tondũ mwaki wa gĩkũyũ wa igongona ndũngĩakana wage kĩndũ gĩikĩtio riko. Nĩ kwoguo kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ na igwa, nĩ kũrĩ na ikwa, nĩ kũrĩ na marigũ, na indo icio ciothe o tiga igwa igũkorwo i cia hĩhio. Na wona ciakorwo cirĩ cia hĩhio rĩ, nĩ igũcoka ciũwo makoro marĩa. na ũririkane mũtumia ũyũ wona arĩkia kuohoka kuohoka nĩ gũciara nĩ mũhũtu mũno kuoguo nake nĩ ekũrĩanĩra na arĩa na no gũthiĩ kũhotekeke mũtumia ũcio mũciairĩ nĩ anyitwo nĩ kĩrumati kĩrumati nĩ kũrĩo nĩ nda hĩndĩ ĩyo warĩkia kuohoka matukũ-inĩ maya ũiguaga atumia makiuga aheo soda ya, ya tangauthi kana akĩheo Guinness no gĩkũyũ kano nĩ egũtherũkĩrio njogu ya iria nĩ egũtuĩka nĩ ekũheo kĩndũ gĩgwĩtwo tama Ah, ta tama kuma mbũri-inĩ koguo angĩkorwo indo iria itinahota gũthengia kĩrumati nĩgetha kũgĩe na indo iria angĩheo igũthengia kĩrumati kĩrĩa makoro mau mothe na gĩko kĩu gĩothe gũtirĩ kĩndũ oro nakĩ kĩarutagwo thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yaciarĩrwo na kũu gũtigatonya mbũri rĩngĩ iria cia rũru mbũri icio irĩraraga kwa airu ake kana ikarara thingira kwa mũrũme ũguo kĩrĩa gĩothe kĩrarĩo makoro marĩa mothe mararĩo marowwo na kĩrĩa gĩothe kĩrarutwo rĩ gĩgacokanĩrĩrio hau kwerũ-inĩ mwana ũrĩa waciarwo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩtua kũmĩa-rĩ mai make marĩkorwo me ma yerũ ta mũruru wa itumbĩ nake mwana ũcio amĩa-rĩ agirio nĩ nyina mai mau magaitwo magaikio ro hau egwĩka ũguo kahinda ga thikũ inya kana kahinda ga thikũ ithano kũringana na kana karĩa gaciarwo okorwo nĩ kairĩtu wĩra ũcio kũrutwo hau kahinda ga thikũ inya angorwo nĩ kahĩĩ wĩra ũcio kũrutwo kahinda ga thikũ ithano thikũ ithano kana inya wona ciarĩkia gũthira kũringana na mwana ũrĩa mũciare rĩ mũtumia ũrĩa mũciairĩ rĩ rĩu akahata mĩruru ĩyo yothe gĩko kĩu gĩothe akahata gĩothe mahuti marĩa makoro marĩa mĩruru ĩrĩa yothe ĩkahatwo nĩ mũtumia ũcio mũciari mũciari agatwara kĩara-inĩ arĩkia gũtwara kĩara-inĩ rĩ mũthuriwe nĩ okaga akaruta ngoima ya mũciairĩ na nĩyo yumaga rũa rwa gũthondeka ngoi kwoguo mbũri ya ngoi na ya mũciairĩ nĩ ĩmwe na ĩrutagwo hĩndĩ ĩrĩa mũtumia arĩkia kũhata mĩruru ĩyo na atwara kũrĩa kwoguo ũngĩigua kwerwo atĩ nĩ kĩĩ gĩtũmaga mbũri ya mĩruru ĩrwo nĩ ya atumia marongoreria mũhati wa mĩruru kwoguo nĩ mũndũ ũkũĩ atĩ mĩruru ĩrĩa tũngĩta actual ĩyo mĩene ĩhatagwo nĩ mũtumia no wona gwakinya nĩ igongona rĩa gũthahũra rĩkarutwo nĩ mũndũ mũrũme tondũ igongona rĩa kũhata mĩruru yo mĩene rĩ nĩ wona nĩ kĩndũ kĩo kĩene kĩahatwo gĩa thengio gĩko no wona twakinya nĩ igongona rĩ mũndũ wanja ndarĩ aruta igongona rĩa mbũri tondũ we ndarutaga igongona rĩa ũiti wa thakame wa ũthĩnji. na korwo mũndũ wanja nĩ arutaga igongona rĩa gũita thakame ya ũthĩnji-rĩ mwana wa kairĩtu nĩ angĩhakanagĩrĩrwo nĩgetha atuĩke kĩgotho no kĩrĩa gĩtũmaga mwana wa kahĩĩ arutĩrwo hako-rĩ nĩgetha ahakanĩrĩrwo kũrĩ ngai na ahakanĩrĩrwo kũrĩ athuri amakuhĩrĩrie mamuonie ũthĩnjĩri Ngai, na ũthĩnjĩri Ngai ũcio nĩguo wĩtagwo ũgotho. Ũguo mũtumia ndarĩ atuĩka kĩgotho na ndarĩ atuĩka mũthĩnjĩri Ngai tondũ ndaitaga thakame ya nyamũ, aitaga yake we mwene. Ũguo rĩ, kũringana na wenjeri wakwa na ũrĩa njũĩ na ũrĩa ndũnganĩte na ũrĩa nyenjeire kũrĩ athuri, mũtumia tiwe ũkũruta igongona no nĩwe ũrĩhata mĩruru yo mĩene koguo nĩ ndatarĩria ũhoro wĩgiĩ ah, mbũri ĩno yerwo nĩ ya atumia na ĩrutĩte ndeto icio hau na no nyende yerwo nĩ atumia kũringana na woni ona niĩ ndĩkĩrĩ o mũndũ no nyende kũigua yerwo nĩ atumia mathĩnjaga rĩ we ũroiga nĩ atumia rĩ ta twĩre kahiũ tondũ nĩ tũthiaga nako kĩama-inĩ kahiũ nĩ gakuga atĩa nĩgetha ũnjĩre kahiũ ka mũtumia keha nanengerirwo kahiũ nũ Ah, tũingĩre kĩũria gĩa kerĩ Mbũri ya mĩruru no ĩtwarwo ĩ mbeca? Aca, tondũ haha ti gwĩthiranĩria na ti kũrĩha tũrarĩha ta ũrĩa mũndũ angĩrĩha thirĩ, rĩrĩa nĩ igongona rĩrendwo rĩtuithanie. Kĩũria kĩrĩa kĩngĩũrio haha no tugire atĩrĩrĩ, mbũri ya mĩruru ĩrutagwo tondũ harĩa... kwerũ wa nyina wa mũirĩtu ũyũ ũraciara harĩa amũciarĩire kana tondũ amũciarĩire thĩinĩ wa institution ĩtagwo kwerũ nĩ nyina-rĩ onake nĩ akinya atua gũciara mwana wake nake amũciarĩra kwerũ harĩa thakame ya nyina yaitĩkire-rĩ nake agaita thakame ho matukania thakame ya ũciari ya nyina na mũirĩtu rĩ hau nĩho thahu ũkagĩra koguo mũthuri okaga kũruta igongona rĩrĩ arongoreirie gũthahũra nyũmba ya mũka tondũ mũthuri aruta wĩra ũcio araruta nĩgetha atuithanie mwana wake wa mũirĩtu tondũ nake mũthuri ũcio ahuana ta akomete na mwarĩ na gĩko kĩrĩa nako kaũndũ kau nĩ gegũikara gecokeire nake arenda arenge mũtaratara ũyũ arenda arenge kamemo gaka ka o gwatua gũciarwo rĩ gũkagĩa kĩũndũ mũirĩtu agaciarĩra harĩa agathahagia kĩgongona kĩrĩa kĩa nyina kĩu nĩkĩo gĩgũtũma mbũri ĩyo ĩrutwo na koguo ndĩngĩrutwo mbeca na yarutwo mbeca ndĩngĩkinyanĩra ndĩnakinyanĩra no kwĩĩra mweĩra nĩ mwaruta nĩ hegũkorwo na mbũri ya mĩruru harĩa mwana aciarĩrwo kwa mũirĩtu na agatuo kwa mwanake na thutha wa ihinda inini mwanake akamũiyĩra Ah, hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte kwaria ũhoro wa kĩrĩra gĩa kũrĩha ihu kana kũhara ihu nĩ twaririe tũkiuga atĩ nĩ kũrĩ na mbũri kenda na ngoima thĩinĩ wa ũrĩhi wa ihu na tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ gũthegemia ihu hĩndĩ ĩrĩa ihu rĩraharwo rĩamenyeka nĩ rĩaũ tũkĩaria ũhoro wa ngoima iria ithatũ irongoreirio atĩ nĩ harĩ na ĩrĩa ĩkũhata mĩruru ĩrĩa ĩgũkũra mwana ĩrĩa ĩkũharũkia mwana mũhĩrĩga-inĩ ũyũ na kwoguo ihu hĩndĩ ĩrĩa rĩarĩkia kũharwo na rĩathegemio mwanake etĩkĩra ihu nĩ rĩake mũirĩtu ũcio angĩikara we kũrĩa aciarĩirwo-rĩ, akinye nĩ egũciarĩra kwao-rĩ, tondũ mwanake nĩ amwĩtĩkĩrire nĩ mũka na nĩ athegemirie-rĩ, gũthegemia nĩ kũruta ngoima ĩrĩa ĩkĩrĩagĩrwo gĩthaka-inĩ nĩ athuri a kĩama-rĩ, nĩ akahata mĩruru, tondũ nĩ twaigua na nĩ tũrĩkĩtie gũtaũkwo mĩruru-inĩ yake no ndakaruta ngoima ya gũkũra mwana ũrĩa ona kana kũmũciara na handũ ha kũrĩha ihu rĩ nĩ kwamba makamba ũthoni na rũracio rwambĩrĩrie gũka kũrehwo kwoguo ũcio ndekũhata mĩruru na mwanake wona oka amũiyĩra no mbũri igũka na ciambwo thĩinĩ wa ũthoni ũcio angĩkorwo gũtikũgĩa na kĩagararu na kana angĩkorwo maũndũ marĩa mothe mabatarainie gwĩkwo mbere ya mũirĩtu ũcio akuĩtwo nĩ mũnyanyawe nĩ marĩkĩtie gwĩkwo Ah, ciana iria ciaciarĩrwo riko ingĩkorwo ciĩ cia maithe mwanya mwanya gũthiaga atĩa ũhoro wĩgiĩ mĩruru Ah, angĩkorwo mũtumia ena ciana na kĩũria kĩu nĩ ndacoketie no nĩ ngũcokia tondũ nĩkĩo ndĩ haha angĩkorwo mũtumia nĩ aciarĩte ciana ithatũ inya ithano nginya ikũmi o iria arĩciara na akamaciara na maithe marĩ ngũrani ah, wona gwakinya nĩ kũhatwo mĩruru ekũhata na mbũri ĩmwe angĩkorwo nĩ mũthikĩrĩirie kĩrĩra kĩu ndĩraugire kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma mbũri icenjanie no atuĩkire nĩ egũciara rĩngĩ thutha thutha wa kũhatwo angĩhatĩrwo mĩruru aciare mũirĩtu mwana wa mbere mũirĩtu ũcio ahatĩrwo mĩruru acoke aciare rĩngĩ atarĩ kwa mũthuriwe na atahikĩte no ekũhatĩrwo rĩa kerĩ angĩciara rĩngĩ rĩa gatatũ no ekũhatĩrwo rĩa gatatũ no angĩkorwo aciarĩte maita matatũ arũmanĩrĩirie na ndarĩ ahatĩrwo orona rĩmwe atua kũhatĩrwo maita mau mothe mekũhatwo rita rĩmwe um, Mbũri ya mĩruru nĩ ĩtagio nyanja ya njohi. Ngwenda kuga thĩinĩ wa gĩkũyũ, hatirĩ handũ hangĩgĩa na igongona rĩtuĩke rĩtikuohanio na njohi, na kwoguo mũgongoni ũrĩa ũraruta wĩra ũcio na tuonire nĩ ithe e thĩinĩ wa category ya ithe wa mũirĩtu ũcio rĩ, akĩruta igongona rĩa gwake-rĩ, nĩ ekũĩ atĩ mwĩhĩrĩto wa mũka nĩ ũrĩ na njohi hande, na nĩ getha ĩtuĩke ndathimi ya igongona, ohanie igongona rĩa gwake. Ah, kiumia kĩu kĩrathirire, Na nĩ wega nĩ ndĩramenyithio mũthamaki ti gĩthũthũ nĩ aroria ndĩratonyera andũ kĩrĩra kũ kana ndĩ gĩthũngũri gĩthũngũri nĩ hau ũrĩ Ah, na kuoguo rĩu nĩ hĩndĩ ndĩ gĩthũngũri igũrũ to gĩkĩ nĩkĩo kĩa mwene nyaga nĩ harĩ na Mũtha, mũthuri nĩ ndĩmũĩ ũyũ nĩ mũrata wakwa nĩ ndĩronire mĩtambo-inĩ orĩtie kĩũria kĩnyitaine ona kĩu kĩa mĩruru Ah, na ndĩmwĩtaga mũnjirũ njũgũ na mũruithia na nĩ aririe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mĩtambo-inĩ na agĩkiuga atĩ kĩrĩra kĩu kĩa mĩruru nĩ aigua ta kĩahĩngĩcana na mũtongoria kana ũrĩa ũrandongoria thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ nĩ oririe nĩ ha ona gĩkĩregana aria ũhoro wa mwĩkĩre wa igongona Ah, agĩcoka akĩaria ũhoro wa mũgaĩre wa nyama acoka aria ona ta mbũ- ona to- ona to mbũri o yothe ĩngĩruta igongona agacoka akaria na to mũndũ o wothe wĩna ũigĩrĩrĩki wa gwĩka igongona rĩtĩkĩrĩke Ti mũndũ ũgwĩtwo Mũnjirũ Mũruithia eh, ndĩrenda kwarĩria, ndĩrenda kwarĩria andũ othe tondũ wĩra wakwa nĩ wa kwarĩria thĩ yothe. Njuge mwĩkĩre wa igongona, mwĩkĩre wa igongona ũkoragwo ũringaine na mũgongoni ũrĩa ũraruta igongona rĩrĩa, mũtonyi wake, na to mũtonyi wake, ona nyũmba yao. Kuoguo igongona rĩringanaga na mũtonyi warĩo bata ũrĩa wĩho namba ĩmwe nĩ nongorio na kũrora mĩhaka ndĩkae kwagararwo gĩtũmi kĩa igongona mũgongoni na mũtonyi wake na mĩhaka ĩrĩa ĩtekwendwo yagararwo ikinya rĩa mbere rĩgiĩ mwĩkĩre wa igongona Mwĩkĩre wa igongona nĩ ũkũrane igongona rĩrĩ tũrarĩruta nĩkĩ? Mbũri ĩno yakua kĩ? Tondũ ti nyama. Ndũrũme ya kũhata mĩruru ndĩkuaga nyama na kwoguo ti ndĩa. Kwoguo ti ndĩa twĩ na bata nayo. Igongona rĩrĩ ihoya nĩrĩo twĩ na bata narĩo na nĩgetha tũririkane atĩ rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũthahũra. na kwoguo mũgongoni waku-rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩrwo nĩwe mũgĩ akahungurana o tiga mwatũ na kwoguo mũgongoni waku-rĩ we ataũkĩtwo atĩa ũrĩa angĩthengia thahu wa mũndũ mathukanĩire thakame na mwarĩ angĩruta ĩrĩ horohio marĩanĩre angĩkorwo ndangĩruta marĩanĩre na marĩanĩra nĩ macokia thahu thĩinĩ wao rĩ then mũnjirũ witũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe ũĩ na ũĩ- ũgĩ- ũigĩrĩrĩki wa mũthemba ũcio nĩ ekuona mwĩkĩre wa igongona twarĩka ũũ igongona rĩu ritũ no rĩkũbaca haha nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ tũtingĩnyita mbũri ĩyo ya mĩruru tũmĩtware gĩthaka-inĩ tũtue nĩ twambatia igongona tũtingĩnyita tũmĩrĩre mũciĩ tũtue nĩ twaruta igongona tũtige twahe andũ arĩa me mũciĩ tondũ twamahanda kĩrĩa twaruta gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo na ihũha ateme ihũha rĩrĩa hihire mahira anengere andũ oige nĩ akua ũru tondũ ahihira mahira na amanengera koguo ndũngĩhata mĩruru ũcoke o acio waruta mĩruru ũmanengere mĩruru ĩyo marĩe gũtirĩ ũndũ weka no gũkorirwo ona mũndũ mũgo agũtahĩkia acokaga agakũnĩa ũrĩe mũgaĩre wa nyama thĩinĩ wa gĩkũyũ nĩ kĩrĩ mũtaratara wa mũgaĩre wa nyama ikinya rĩa mbere nĩ atĩ ũrĩa nyama igayagwo gĩthaka tiguo nyama igayagwo mũciĩ kwoguo hau naho bado no mũgongoni na no ngire ngũrie atĩ kwa mũhiano nyama iria cikoragwo i cia ciĩga rĩ kana nyama cia higo rĩ twathiĩ gĩthaka-inĩ tũheaga ũ tondũ mũciĩ tũheaga tũirĩtu rĩ ĩ twathiĩ gĩthaka-inĩ tũheaga ũ koguo mũgaĩre wa nyama ũringanaga nĩ igongona rĩrĩkũ na mũgongoni nũ tondũ nyama nacio nyama icio nĩ irĩ na nongorio ũndũ ũcio naguo ũgatwĩra atĩ mũgongoni nake nĩ mũndũ wa bata hau tondũ nĩwe ũĩ ũrĩa nyama icio irĩgaywo nĩgetha itikae kũgĩa kĩndũ orona kĩmwe kĩngũhĩngĩcana ona to mbũri o yothe ĩngĩruta igongona rĩu igana kwa igana nĩ njĩrĩgĩte kuona mũndũ akiuga ndũ- kũhatwo mĩruru na mwatĩ angĩ makoiga kũhatwo na thenge aca nĩ ndũrũme na haha nĩ wega gũtheratheria hanini atĩ thĩinĩ wa gĩkũyũ gĩkũyũ kano gĩtiahakũraga ndũrũme ndũrũme cioka kũhakũrwo thutha-inĩ wona nyaka ĩroka kwoguo ndĩrauga ũguo nĩgetha ndarĩrie tondũ kwĩ andũ amwe moigaga ũthiĩ ũrehe ndũrũme ĩhakũre na ndũkareke ĩtarĩ hakũre warehe ĩtarĩ hakũre makarega mbũri ĩno ndoiga yakua tatha na koguo kũhakũrwo na gũkorwo ĩtarĩ hakũre ũcio tiguo ũndũ ũrĩa ũrabatarania Ah, ũhoro-inĩ wĩgiĩ na to mũndũ o wothe wĩna ũigĩrĩrĩki wa gwĩka igongona rĩtĩkĩrĩke haha nĩho ndĩrenda kũregana na woni ũyũ atĩ angĩkorwo wĩ gwakwa Mĩgo- mĩruru ĩyo ĩkwa mũka wakwa gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũu atuĩke kĩgotho kũu gwakwa nĩ niĩ mũthuri ona ngorwo we ũkoragwo wĩna ũthuri wĩna hĩa niĩ ndirĩ kĩhĩĩ gwakwa ndĩ mũthuri ũguo mũndũ ũrĩa wĩ gwake mũciĩ akĩhata mĩruru ya ciana ciake kana nĩ wa kĩama kana ti wa kĩama kana nĩ mũndũ mũgo ti mũndũ mũgo ũcio nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki wa kũu gwake ũrĩa mũngĩmũteithia no ũndũ ũmwe tu kũmuonia ũrĩa egwĩka igongona rĩkinyanĩre gũtirĩ mũciĩ wa kĩhĩĩ wathanagwo nĩ mũruu ũguo mũndũ ũrĩa ũrarutĩrwo igongo- ũraruta igongona rĩa nyũmba gwake gũtirĩ mũndũ ũngĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩũka oige wĩ na thahu atĩ we ndũngĩhota gũthengia kũ- ndũngĩhota kũruta igongona gwaku ũguo ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa wĩna ũigĩrĩrĩki o mũndũ o mũndũ nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki wa kũruta igongona rĩa gwake ũrĩa mũngĩmũteithia no kũmũtonya ũndũ ũcio ũngĩ tũngĩgweta hau no tuge atĩ werũ ũrĩa ũthamakagwo nĩ hiti mũrũthi ona ũngĩũka ũnorete magego ndũngĩhota gũthamaka na kwoguo ndũkanakire wĩcirie atĩ mũndũ mũgo kana mũgongoni ũngĩ o wothe ona mũtonyi atĩ nĩwe ũngĩũka akũrutĩra igongona rĩaku rĩa mĩruru rĩkinyanĩre ũririkane ĩno nĩ nyũmba ya hiti ũguo nĩ mbarĩ na he mũndũ ũrĩa ũkuhanĩrĩirie nawe ũcio nĩwe ũgũkuhĩrĩirie no niĩ ndingĩũka njuge to niĩ nĩ niĩ njũĩ kũruta igongona kana ng'ania nĩwe ũĩ atĩ oke akũrutĩre nĩgetha rĩkinyanĩre hau ũguo nĩguo njũĩ na ndikĩregete gũkĩrwo tondũ matũ ndĩkĩrĩ ona mo e mũthuri wĩ kũrĩa mwena wa nyĩrĩ ũretwo thanju wa magothe Ah, arenda kũmenya kĩ gĩgĩ nĩkĩ gĩtũmaga kĩrutwo, kĩ gĩgĩ nĩ kĩndũ o gĩothe gĩtanĩtio na mũkui, na kwoguo igongona rĩa kũruta kĩ gĩgĩ nĩ rĩa gũtuithania mũkui na kĩndũ kĩu, nĩgetha mũhuane nĩ mwagĩcuma kuma kũrĩ we, kiume kwĩ mũkui gĩcoke kũrĩ inyuĩ mũrĩ muoyo. ah, ũkũ- hau nĩ woria mĩruru mĩtaratara na nyama Ah, kwoguo mĩtaratara nĩ ndatarĩria hau na igongona rĩtigĩtaragĩrio details ciothe kwoguo hau ndagweta nĩ njũĩ nĩ haiganu kumanagia na hau ũkoria ũhoro wĩgiĩ mũthĩnjĩre wa nyama gĩkũyũ nĩ kĩrĩ mũthĩnjĩre wakĩo kwa mũhiano nyama cia mwĩrĩ nyama cia mwĩrĩ wa mbũri ya mũgĩkũyũ ciumaga nyama cia mwĩrĩ ikũmi na ithano no ikũmi na inya nĩcio cithiaga igaĩro-inĩ na tondũ ti mĩnyonyo ndĩrakugithia nĩ ngwenda ũtare mbũri wona yathĩnjwo haha ũguo hanyitaine na mũtwe hau haumaga ngata ĩkarĩo nĩ athĩnji twauma ngata tũkaga harĩ ngingo twauma harĩ ngingo tũgoka moko merĩ tũgacoka tũkaingĩra ciĩga igĩrĩ wona twauma he ciĩga tũkaingĩra he mũkua tũhũ twauma he mũkua tũhũ tũkaingĩra makengeto merĩ twauma he makengeto merĩ tũkaingĩra he gĩthũri rĩu nĩ twakinyia ikũmi tũgacoka tũgoka he rũhonge honge nĩ igĩrĩ tũgoka magũrũ merĩ ma thutha tũkarigia na rũcuthĩ koguo nĩ mbũri ikũmi nĩ nyama ikũmi na ithano na nyama icio ciothe gũtirĩ nyama ĩtarĩ mwene yo koguo Nyama icio ũguo nĩguo cikoragwo cihuana. Ũngĩenda gũtarĩria nyama cia nda nacio ciothe nĩ ũgũka ũgere harĩa he kagĩri, mũtura wa kagĩri, ũthiĩ ũmenye he kĩboroboro, ũmenye harĩ wei, ũmenye he mara, na ũmenye mara namo nĩ magaĩtwo maita matatũ, hena ruoya, hena gĩtũngo. Ah, kumanagia na hau nĩ ũgũcoka ũingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ini, hau harĩ ini harĩ na habaya, harĩ na wei, wona twauma hau nĩ tũgũcoka tũthiĩ he kĩndũ gĩgwĩtwo higo igĩrĩ nĩ tũgũcoka kuma hau he nyama icio tũingĩre gwĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mahũri na ngoro kwoguo nyama icio ciothe gũtirĩ nyama ĩtoĩkaine harĩa irĩ wona twaingĩra kwĩ mahu twĩna ihu rĩrĩa inene kwĩna kahu kaihĩ kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo mũromo wa ihu kwĩna karaguma na kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo ah, kĩndũ gĩgwĩtwo ngerima nyama icio ciothe gũtirĩ nyama ĩtoĩkaine nĩ yaũ na kwoguo ũrĩa gĩkũyũ kĩgayaga nyama nĩ kĩrĩ mũthĩnjĩre na nĩ kĩrĩ mũgaĩre kũringana na mbũri ĩno nĩ ĩrĩkũ na mwĩha na nĩ yakĩ kwoguo mũthuri ũcio wa nyĩrĩ nĩ ngwĩciria nĩ ndakũhe ũhoro ũcio wĩgiĩ ũthĩnji wa mbũri wa nyama na nĩ wega wagĩkuhĩrĩria athuri ũgakĩũria nyama na nĩ ĩrĩkũ na nĩgetha ũgakĩhota gũkĩonio ona mũtwe ona muona wĩ mũtwe naguo no mũgaye nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ngũngũgũ na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rũthĩa ah, nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rũrĩmĩ indo icio ciothe tũkĩrĩ nacio thĩinĩ wa mũtwe na kwoguo wona wakinya thuri-inĩ nĩ ũkuonio indo icio ciothe o kĩndũ gĩothe ũraigua ngĩgweta gũtirĩ kĩndũ ndĩrathondeka gĩakwa Ah, kwoguo nĩ ũkuonio Kumanagia na hau nĩ tũrĩ na woria kĩũria kĩa hukũro woria mũgongoni wa hukũro nũ hukũro nĩ igongona rĩa kumagaria mũkui na kwoguo hukũro nĩ igongona rĩa ene mũciĩ na kwoguo wona mwatua kumagaria mũndũ kana mũthuri kana nĩ mũtumia mwene mũciĩ ũrĩa ũngĩtwo thĩinĩ wa kategorĩ ya gĩkũyũ mwene mũciĩ nĩwe ũngiumagaria ah, ũcio ũraumagario nĩgetha mũciĩ ũcio ũthire ihoru na kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩbatarania mũno nĩ kũruta igongona rĩtagwo rĩa kũnu- kũnungũra mũciĩ kũnungũra nĩ kũruta ihoru rĩrĩa na nĩgetha ũndũ ũcio ũgakĩhota gwĩtuĩka mũciĩ ũcio nĩ wagĩkinyanĩra na nĩ njũĩ haha mwetereire njarie ũhoro wa nyamũrio na ithũmba ũhoro-inĩ wĩgiĩ kumagaria mũkui na ndeto icio nĩ ndĩraciaririe mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũihwa na ndĩramũria niĩ ingĩkorwo ndĩ gĩthũmba na njiarĩtwo gwitũ kũrĩ airĩtu rĩ kaĩ ndatuĩka gĩthũmba ndarengirwo moko atĩ gũt- kwĩ maũndũ itarĩkaga gũ- kũu thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ona angĩkorwo mũirĩ- mwana ũcio wa kahĩĩ okire na nyina e mĩrĩo igũrũ gũtingĩetherwo mũgongoni mũciĩ ũcio e muoyo na ũririkane ona gĩkũyũ mwana nĩ aciaragwo na mbũri na akarutaga magongona ma mũciĩ ũcio tiga gũkorwo atuĩtwo gĩthũmba Kwoguo nĩ wega kwaga gũgĩtindimara makĩria tondũ hau ndarora nĩ ndĩrona nĩ tũragĩa na ũtindimaru wa kiugo kĩu gĩa ũthũmba he kä å ria kä å rä tio haha kä karia å horo wa må rimå stroke ndwari må tumia må rata wakwa arwarä te magå rå na moko gå tirä mä thaiga atageretie atahå thä rä te no no ruo rũthiraga ũmũthĩ rũciũ rũkarurumũka no gũkorwo nĩ mũciĩ kwĩna thĩna a ũguo ũreciria nĩ wega na kwoguo ona mũrigitani wona ndeto ciakinya hau eraga mũndũ acoke na mũciĩ na kwoguo ekũbatara gũcoka na mũciĩ enjere kĩrĩi gĩake nĩkĩ nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo andũ nĩ marĩagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo kĩrumi andũ nĩ marĩagwo nĩ thahu magethahia, andũ nĩ marĩagwo nĩ maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩka wĩ mũgiro, andũ nĩ marĩagwo nĩ ndigĩrĩri, na andũ nĩ marĩagwo nĩ kĩagararu, ciagararu. Ũguo mũndũ ũcio wona arora maũndũ macio mothe, arĩkia kũmang'ethera, na atigĩrĩre hatirĩ handũ orona hamwe hena thĩna na agĩe na mũtonyi wake ũramũkinyũkithia angorwo nĩ ciagararu ciothe ikoneka hatirĩ kĩndũ kĩna thĩna marĩkie kwenjera mũndũ ũcio nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩrekio ah, na nĩgetha agĩhote gwĩkũra na thĩna wake ũrakiumĩra kũ. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ mũrimũ na ndwari, Ah, nĩ harĩ kĩũria ndĩrorio haha njanjo cia homa ya kũgwatanio covid-19 na iria ingĩ na iria ingĩ yathecagwo twana twa tũirĩtu twa mĩaka kenda kũri- kũrigĩrĩria kansa ya njĩra ya ũciari nĩ njega kana ti njega kĩũria kĩu na mbere ya nyambĩte gũkinyũkia njĩtĩkĩre ah, gũtũmĩra bamĩrĩ ya mũthuri mũtonyi mũrata witũ gwĩtwo ah, kĩmotho wa karanja ndũmĩrĩri cia macakaya nĩ arĩkĩtie gũtũtiga kĩũria gĩkĩ ngũhũthĩra ciugo ici njuge atĩrĩrĩ mũndũ we mwene athiaga kũrigitwo tondũ ena mwĩhoko wa ũrĩa ũramũrigita Maithe maitũ marĩa makũrũ nĩ kũrĩ hĩndĩ matehokaga mũthũngũ orona hanini, na ndagĩka ĩno kwĩ andũ ona ũmũthĩ ũyũ matehokete mũthũngũ ona hateni. Na ngũhũthĩra ngerekano njuge, andũ arĩa muonaga mekĩrĩte iremba mũtwe metagwo akũrinũ, nĩ kũrĩ aingĩ mũno matathiaga thibitarĩ, No andũ amwe matirĩ mamenya mũkũrinũ aregaga gũthiĩ thibitarĩ nĩkĩ. Nĩ tondũ mĩaka ya emergency 1950s hĩndĩ ĩrĩa thirikari ya nyakerũ yanjĩrĩirie kũhũra mũgĩkũyũ rĩ, Akorinũ nĩ maambĩrĩirie kuonio nĩ Ngai na njĩra ya kĩroto, na nĩkĩo mũthĩ ũyũ ũiguaga magĩtwo aroti, makonio ũrĩa Ngai arenda rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũikare. Na kwoguo wona makinyia ndũmĩrĩri ĩyo rĩ, nakĩo Gĩkũyũ gĩkanjĩrĩria gwĩka ũguo. No rĩrĩ, Mũgĩkũyũ ũcio mũkũrinũ-rĩ, nĩgetha ndakae gũkinyia ndũmĩrĩri-rĩ, athiĩ thibitarĩ agathecwo cindano nĩgetha akue. Ũhoro wa gũthecwo cindano icio ũkĩanjĩrĩria kũhukia rũrĩrĩ, nao makiuga matirĩthiaga thibitarĩ. tondũ matirehoka mũrigitani ũrĩa arathiĩ kũmarigita akamoraga handũ ha kũmahonia gũgĩkinya ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthomo na nĩkĩo nginya gwakinyire handũ andũ amwe makĩaga gũkorwo magĩthoma atĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ rĩ andũ arĩa athomu mũno bamĩrĩ iria thomu mũno na iria ciathomete tene rĩ nĩ iria ciendagia rũrĩrĩ na mwenda tũciĩte tũgagĩciĩta ngati no rĩtwa ngati riumanĩte na kiugo kũ guard kana kũrangĩra atĩ handũ ha kũrora mabataro ma rũrĩrĩ rĩ maroraga rũ- mabataro ma nda ciao na nda cia mũthũngũ na kuoguo rĩ o makarega gũtwara ciana igathome tondũ ciathoma nĩ ciaharũkagio maũndũ ma mũthũngũ magatiga kwĩyona makona mũthũngũ koguo nake akĩrega gũtwara ciana imwe thukuru maũndũ nĩ magĩthiĩte macenjetie o ũguo ũraigua ngĩtarĩria ndeto ici ciothe rĩ o ũguo noguo thĩinĩ wa njanjo ici cihana we ũroria kĩũria gĩkĩ rĩ we wonete ndĩ njege mũno ũnjĩre thogothe mwatũ ũihũire njũkĩ na kara ũrĩa ũkũbatara gwĩka rĩ we angorwo nĩ ũrenda gũthiĩ gũthecwo ũthiĩ ũthecwo na njũkanjũrie thecwo tondũ ona njanjo ĩyo ĩ guoko ti nĩ woririe nĩgetha ũthecwo koguo thiĩ wĩke ũrĩa ũkwenda ĩrĩa wathecetwo haha ya BCG rĩ ndigwĩciria maitũguo nĩ niĩ oririe kana orĩtie mũtonyi o wothe thiĩ wĩke ũrĩa ũkuona wagĩrĩire gwĩka tũthiĩ kĩũria kĩu kĩngĩ tũingĩre kĩũria kĩa ũihwa hĩndĩ ya gũtwara ũihwa no mũhaka hakorwo na njohi thĩinĩ wa gĩkũyũ mama o wothe kano nĩwe warũthagĩrĩria ciana cia mwarĩ wa nyina akona rĩu nĩ njiganu nĩ irabatara kũruithio na nĩ ndonye matũ ndũgĩra na agakũrana nĩ egũthiĩ kũgĩra mbũri imwĩgiĩ na wona athiĩ kuo rĩ kwĩngana ekugĩte ahagĩrĩrwo njohi agĩthiĩ kuo ndekugĩte kwoguo athiĩ akua ũihũ ũcio rĩ hatirĩ njohi egũka kũhagĩrĩrwo tondũ nĩ oĩ atĩ nĩ kũrĩgĩa ithemba ithemba rĩrĩa rĩrĩgĩa kuo nĩguo arĩũka anyue njohi na ĩrĩmwĩgie nĩ arĩnyuĩra kuo rĩu rĩ Mamaguo ndokire akue ũihwa, na kwoguo tũraga ũrĩ thiirĩ. Ũgĩtwara tondũ ti kũrua ũrakĩrua nĩ thiirĩ ũrarĩha-rĩ, nĩkĩo ũratwara njoohi tondũ ndarĩgĩcooka gũthemba, ndarĩũka gũgũthembera. Nĩkĩo njoohi ĩrekĩrwo ho, nĩgeetha nawe ndũkae kũharũkwo nĩ njoohi ĩrĩa we akĩnyoota agakũharũkia mũnyooto-inĩ ũcio. Ũguo nĩguo kĩũria kĩu kĩa ũihwa njohi ĩhuana tondũ naguo ũihwa nyũmba irĩ ndiganu gwĩ kũndũ ĩkoragwo ĩna ngoima ĩtagwo ya mũnyaka noyo ĩtagwo ya mũteng'ũko na nĩ ĩkĩrĩ na mwatĩ ũrĩa wayo na kwoguo kũngĩkinya nĩ gũgĩthĩnjwo no mũhaka ona hau harĩkĩingĩra njohi. tũingĩre o kĩũ- kĩũria-inĩ kĩu kĩa ũihwa nĩ kĩũria he kĩũria kĩngĩ kĩrauga atĩ gĩthũmba no kĩamũkĩre ũihwa angĩkorwo irigithathi ũrĩa nĩ nyamũrio nĩ athire ũkiri-inĩ nĩ ekwamũkĩra igana kwa igana nĩ ndakorwo ndakwĩra na ndakwĩra ona nyũmba nĩ ĩiganĩte mũndũ akaiyũkia kũiyũkia nĩ kwa adopt kwoguo tũtige gwĩkĩrwo kĩndũ kĩu tũrekĩrwo gĩa gwĩciria atĩ gĩthũmba nĩ mũndũ ũkoragwo na rũhĩa na kuoguo agĩire gũikarwo haraihu ũguo tiguo kũrĩ kĩũria kĩu kĩngĩ kĩrathiĩ mwena-inĩ wĩgiĩ mĩgiro nĩ mũgiro kũrĩa nyama cia ngũrwe Ah, niĩ nĩ nguga ti mũgiro orona hanini na njuge nyama cia ngũrwe cikoragwo cigĩtwo kĩrathi-inĩ kĩmwe na nyama cia ngũkũ. Nĩkĩ kĩngĩtũma tuge nyama cia ngũrũwe nĩ mũgiro no cia ngũkũ ti mũgiro? Rĩu nĩ kuga nĩ twathiĩ wĩtĩkio-inĩ ũngĩ na mũno wĩtĩkio wa either gĩithĩramu kana gĩkristiano ũrĩa ũrarega ngũrũwe, no korwo no twende kũrũmĩrĩra gĩkũyũ gĩtiarĩaga nyoni, gĩtiarĩaga nyamũ cia gĩthaka. No ti mĩhĩrĩga yothe ĩtarĩaga nyama cia gĩthaka. mũhĩrĩga ũrĩa ũtarĩa nyama cia gĩthaka nĩ ethaga na marega kũrĩa nyama cia gĩthaka itikae gũ- kũgũithagũithia hinya wao wa rũrĩmĩ ũguo nĩ kuga nyama ĩyo ya gĩthaka rĩ harĩ o ũndũ ĩhorohagĩria koguo ti mũgiro kũrĩa na niĩ ndinakwĩra ũrĩe we nĩwe ũgwatha ngoro yaku waigua ũrĩe ũrĩe kwĩna indo nyingĩ mũno irarĩo ta rĩu kwa mũhiano ũrorete kũnjũria kana nĩ mũgiro mũtumia wĩna ihu kũrĩa tĩri we ũngĩona mũndũ akĩrĩa tĩri ũkuga nĩ mũgũrũki nowe ararĩa kũringana na mabataro make kwoguo nawe mabataro maku makwĩra ũrĩa ngũrwe thiĩ ũkarĩe marĩtwa marĩtwa gĩthengi ndikũmenya kana nĩ gĩthengi kana nĩ gĩthegi Na kĩnyugo mataũragwo atĩa kana marũmanagĩrĩra na kĩ gĩkũyũ-inĩ? Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ rĩtwa gĩthegi na mwandĩki haha ũrĩa ũnyandĩkĩire anyandĩkĩire gĩthengi na rĩtwa rĩrũmanagĩrĩra na kĩndũ twĩtaga noun kana gĩko. Kwoguo gĩthengi nĩ mũndũ wathenga, gĩthegi nĩ mũndũ wetanio na thegi, na thegi nĩ gatura kana nĩ handũ thĩinĩ wa nyũmba ya mũgĩkũyũ harĩa haigagwo iria irio hĩu. Na kwoguo mũndũ no akorwo ena gĩko gĩa kweherera agagĩtwo gĩthengi no akorwo arĩ na mũtugo wa gũthiaga arorete o thegi harĩ irio heu arũthĩrĩirie nĩgetha athiĩ akone gĩa kũrĩa tũngĩaria ũhoro wa mũndũ gwĩtwo kĩnyugo kiugo kũnyuga kiumanĩte na kũina nĩ mũndũ njorua na ũhoro wĩgiĩ kũina na kwoguo agĩtwo kĩnyugo agakorwo nĩ mũndũ mũini nĩ ngũi, kũnyuga nĩkuo kũina, ũrĩa mũndũ wa nja agetwo Wangũi, ũyũ mũndũ mũrũme agetwo Kĩnyugo. Ĩyo nĩyo meaning ya ciugo icio cirĩ cierĩ, na rĩu nĩ ndathiĩ kiugo kĩũria-inĩ kĩrĩa tũrorete gũtiriha. ndĩroria kĩũria njũrĩtio kĩũria kĩrumi nĩ kĩ na kiumanaga na kũ kana hihi mĩthemba ya irumi nĩ irĩkũ kĩrumi nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agarara uge kana mũkana wekĩrĩtwo ũkagirio na angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ aragarara ũrĩa maithe mao moigĩte gũtikanekwo agakĩrwo nĩ anyitwo nĩ kĩrumi ngerekano ya kĩrumi nĩ kĩndũ ta, mũ- ta, ta ũgũrani kana wendia kwa mũhiano no hakorwo atĩ Ambũi nĩmaciirire na njirũ, nao Ambũi nĩ tondũ wa marakara mau makiuga atĩ ithuĩ tũtikagĩa ũthoni na Anjirũ. Ũguo nĩmakania ciana icio ciao njiarwa na mamagiria. Ũguo nĩ mũkana na mũgiro. Nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu-rĩ, nĩ tũkuona atĩ nĩ kũrĩ na irumi cia mĩthemba mĩingĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mawatho marĩa makoragwo mekĩrĩtwo, namo mawatho wona wamagarara-rĩ, ũgakĩnyitwo nĩ mũkana wa kwagarara mawatho macio. Kwa mũhiano nĩ kũrĩ watho wa Ngai, na kũguo wĩna kĩrumi kĩa Ngai nĩ tondũ wa kwagarara watho ũcio wa Ngai. Kuumanagia na hau-rĩ, nĩ kũrĩ na kĩrumi kĩrĩa kĩragwo kĩa njĩra-inĩ. Ũguo nĩ kuuga we wathire ũnyitĩtwo nĩ rũruto kana kĩũrĩre, ũgĩthiĩ ũgĩtũngana na mũndũ handũ njĩra-inĩ, kwa mũhiano nĩ mũtumia mũkũrũ nawe ũkĩrĩ na gĩkari kĩnene, ũgĩkinyamaria ũgĩikĩria mũtumia ũcio, wamũikĩria nake mũtumia ũcio agĩkũgwatia. kĩrumi nakĩo kĩrumi kĩu gĩkahũka gĩgatuĩka nĩ kũrĩ kĩrumi kĩa mũkũrũ mũndũ ũrĩa nĩ tondũ wa ũkũrũ wake rĩ mũndũ mũkũrũ mũno wona watuĩka nĩ wamũturia ngoro rĩ agagĩkundĩka ngoro yake nĩ kũrĩ na kĩndũ tũngĩta kĩrumi kĩa nyũmba yanyu nĩ kũrĩ na kĩrumi kĩa rũrĩrĩ na kwoguo irumi icio igakorwo itandamũkĩte wa ũrĩa maũndũ matandamũkĩte ũgakorwo nĩ ũrathiĩ ũkĩoyagĩrĩra ta rĩu kwa mũhiano thĩinĩ wa gĩkũyũ nĩ ngwĩciria nĩ tũnyitĩtwo mũno nĩ kĩrumi kĩa ngai tondũ gĩkũyũ kano mũndũ ndangĩaimire mũndũ ũrĩa ũngĩ irio cia nda no ũmũthĩ ũyũ ũngĩthiĩ ũingĩre mũgũnda wĩ na igwa ũngĩrihwo ta gui ona matingĩenda kũmenya kana nĩ ng'aragu ĩgũkũragaga ũngĩkimakimĩrwo hau ũkĩragwo ũkĩũragio kana wee nĩwe wahandĩirwo kana nĩwe wahandire na ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ na hau kĩkĩ nĩ ĩno nĩyo ũũ nĩguo uge ũrĩa ngwenda gũtiriha naguo nĩgetha ũtuĩke wĩruti witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ gĩkũyũ kiugaga mũrĩmi ndathikũragia igwa gĩtina tondũ angĩthikũria akore ũrĩa ciunĩtwo nyingĩ nawe ndarĩ arĩa ona kĩmwe No kũmunya angĩmunya igwa icio ciothe tondũ nĩ arĩkia kũmenya ahandagĩra andũ angĩ. Nĩkĩo Gĩkũyũ kiugaga atĩ mũrĩmi ndathikũragia igwa gĩtina ndakae kũmenya irĩtwo cigana we onaga o thuna. Na rĩu nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũkwamba gũtiriha tũingĩre kanya kangĩ ka mũthia ga kĩũria kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩũkĩte. Tũkũnina ndagĩka ta ikũmi na ithano na tũgĩcoka ikereka rĩa gatatũ nĩguo tũgũka tuone kana no tũgĩe kĩũria kana wĩruti ũngĩ na nĩ ngatho ndũgathame ũikare oro hau ngatho athikĩrĩria ona eroreri nĩ twacoka ikereka rĩa gatatũ na nĩrĩo rĩa mũthia nĩrĩo tũkũrigĩrĩria narĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwendaga tũgĩe na wĩruti o mũnini twarĩkia gũcokia ciũria iria mũgũtũhete. ngwendaga tũgĩe na wĩruti tũgĩe na topic itũ ĩgwĩtwo kwarahũra rũrĩrĩ, na kwarahũra kũu kwa rũrĩrĩ nĩkuo gwĩtagwo kwaragania rũrĩrĩ. Maithe maitũ ma kĩmerera ũrĩa kwaugagwo kuma Ngong'u nginya Ngarbatura nĩko twĩtaga Karĩmatura kĩa njahĩ kĩrĩ Ngurumanie, guothe itoka ciothe cia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ athuri na atumia rũrĩrĩ ruothe rwaragia kĩmwe, tondũ nĩ gwakoragwo na magongona ma kwaragania rũrĩrĩ, namo maũndũ marĩa marekwo nĩ athuri mwena wa ithũĩro nomo marekwo nĩ athuri mwena wa ithũĩro. Rĩu matukũ-inĩ maya ũguo tiguo kũrĩ, na nĩ ũrathiĩ ũgakora ũrĩa kũraugwo mũhuro tiguo kũrekwo mwena wa rũgongo. na kwoguo nĩ ngwenda twenjere oro hanini tu kahinda ka ndagĩka mĩrongo ĩigana ũna na harĩa mwene nyaga egũtũkinyanĩria nĩ tũgũkorwo twakinyũkia ikinya rĩmwe bũrũri witũ wa gĩkũyũ maithe maitũ kano nĩ marĩ na kĩrĩa twĩtaga njama nacio njama he ũrĩa ciakoragwo cigayanĩtio Ndiũĩ kana nĩ tũkuona kanya ga kwaria ũhoro wa njama icio ciothe, no nĩ ngwenda tũthi tũkĩhutagia njama ĩmwe ĩmwe, na tũkĩonaga bata wa njama icio, na tũkĩonaga harĩa tũrĩire. Twambe tuge atĩ kĩrĩa kĩaiguithanagia na kĩaraganagia, tondũ kwaragania nĩ kũiguithia, kĩrĩa kĩanyitithanagia rũrĩrĩ ruothe rwa Gĩkũyũ handũ rwarũma, na kĩrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo gĩgĩka ũguo nginya mũthenya ũyũ tũrũngiĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo kĩama tondũ kĩama nĩ kĩa rũrĩrĩ kĩama ti kĩa njirũ kĩama ti kĩa mbũi kĩama ti gĩa gacikũ kĩama ti gĩa cera kĩama ti kĩa ngarĩ kĩama ti gĩa gathigia kĩama ti gĩa ithe kahuno kĩama ti gĩa ethaga kĩama ti kĩa ngũi ona ti gĩa icakamũyũ nĩ gitũ ithuothe handũ twarũma na kwoguo rĩ Ona angĩkorwo rũngũ rũu rwĩna ihohonje rĩothe rĩciarĩtwo thĩinĩ wa rũngũ rũu. Kwoguo ũrĩa mũrũngĩrĩru ũrĩa mwega nĩ mũgĩkũyũ witũ, ũrĩa mũregenyũku mũthũku agatuĩka kĩnari no mũgĩkũyũ witũ, na nĩ ithuĩ twĩna ũigĩrĩrĩki. wa gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩ twamũrũnga naguo rĩ ũigĩrĩrĩki ũcio wĩ moko-inĩ ma kĩama nakĩo kĩama nĩ kĩrĩ marũngo na kwoguo nĩ twagĩrĩire gũkĩhe hinya na gũkĩhe kinyi na gũkinyũkia ta ũrĩa maithe maitũ makinyũkagia na nĩgetha kĩhote kwaragania bũrũri wa gĩkũyũ na marũngo macio mothe angĩkorwo nĩ athamaki angĩkorwo nĩ atonyi angĩkorwo nĩ atongoria gũkagĩa na njĩra ĩmwe atĩ wona woima karura ũthiĩ gaki ũthiĩ ndia ũgakora gĩkũyũ kĩraria rwario rũmwe na njĩra ĩmwe ĩrĩa gĩkũyũ gĩekaga nĩ gũthondeka njama citiganĩte nĩgetha njama icio iheo ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo nĩcio irĩrangagĩra rũrĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Nyakeru okire akorire system ĩyo ya kĩama ĩkĩhũthĩra njama icio ĩkĩhũthĩra kĩama kĩo kĩene na akĩona atambĩte kũharagania ũndũ ũcio ndangĩhota gũthamaka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ ithuĩ na ithuĩ athuri arĩa twĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ tũtangĩhota gũkũrana gũcoka makinya mau ma maithe maitũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩhota kũiguithania gũtirĩ hĩndĩ tũngĩhota kwaria rũmwe twĩ ta rũrĩrĩ tũtagĩte na waraganu ũguo wĩra ũcio wothe ndĩrawaria ndĩ mũthuri wa kĩama ndĩũigĩrĩire athuri a kĩama mũthenya wa ũmũthĩ ona nĩ hĩndĩ kĩama gĩ kĩhũthũ tondũ kĩna atongoria a makaunti ũguo nĩ kuga andũ acio a makaunti atongoria machairman a makaunti no mahote gwĩta atongoria sub county na meta atongoria sub county makagĩa na waragania wa ũrĩa kaunti ĩyo ĩrĩ gũkũ kabete gũkũ twĩtaga karura ĩrĩ kũrĩa gũkũ gũgwĩtwo metumi gũkũ twĩtaga mũrang'a ĩrĩ kũrĩa gaki gũkũ twĩtaga nyĩrĩ makaria kĩmwe atongoria acio magacoka magaikara hamwe makaiguithania rũrĩrĩ njama ĩyo rĩ nĩyo ĩtagwo nĩ gĩkũyũ njama ya mahaki ũguo nĩ kuuga ĩyo nĩyo njama ya mbere thĩinĩ wa rũrĩrĩ na rũrĩrĩ o ruothe o ruothe nĩ rũrĩ ũrĩa rugaga rũkaiguithania na atongoria acio nĩo magĩrĩire kũrĩa ngoima ĩmwe ta kara ĩgathimwo maguta maguta mau macoke magaywo o mũtongoria tware kũrĩa oimĩte nĩgetha marĩanĩre marie rũthiomi rũmwe njama ĩyo ya mahaki nĩyo yahũthagĩrwo nĩ maithe maitũ makoiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ twaiguithanĩria wona kana gaciarwo ge gaka hĩ tũrĩgekaga ũũ ge gaka irĩtu tũrĩgekaga ũũ na ũndũ ũcio ũgatheremio ũkaharũka biũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa gĩkũyũ na kuoguo rĩ tũrahakanĩrĩra kana gaka ga kahĩĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ tũgĩkaharĩrĩria atĩ nĩko gagatuĩka mũthuri ũrĩa ũgakorwo agwete mũthĩgi ũguo gĩtaũ agwete mũthenya wa ũmũthĩ ũguo rũciũ rwa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rĩ rwĩ moko-inĩ ma mũthuri ũcio wa kĩama rwĩ moko-inĩ ma atongoria acio rwĩ moko-inĩ mwa atonyi acio na ti kũhoya marahoya rũtha rwa gwĩka ũguo ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki wao magĩrĩire gũkorwo magĩka ũguo na nĩ njũĩ atongoria acio mangĩenda kwaragania rũrĩrĩ rwarie na rwario rũmwe no mahote gwĩka ũguo mathengie ngayũkano na tũngĩenda kuona rũrĩrĩ rũnyitanĩte kũhĩtũkĩra kũrĩ athuri acio nĩgetha ũrĩa ũkoragwo e mũrigitani nĩ ndagĩtarĩ-rĩ ũrĩa ũkoragwo e mũturi-rĩ ũrĩa ũkoragwo e mwairĩ ũrĩa ũkoragwo e mũrĩmi-rĩ ũrĩa ũkoragwo e mũrĩithi-rĩ ithuothe twĩ rũrĩrĩ tũkarora kĩama-inĩ tũkahe kĩama gĩtĩo na tũgathwo nĩ kĩama na tũgathĩkĩra kĩama nĩgetha kĩama wona gĩatwatha gĩgatwĩra thirikari ĩrenda ũũ na ithuĩ twĩna woni ũyũ tũkagĩa na andũ tũgũtũma thirikari-inĩ itũ tũkoiga twauga ũũ twĩ ta rũrĩrĩ na ndũrĩrĩ iria ingĩ iria ciĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kĩrĩnyaga ũguo nĩguo mekĩte makagĩa na itugĩ njega ciĩgiĩ rũrĩrĩ rwao. Kwoguo njama ĩyo ya mbere nĩyo tũrenda ĩrũgame na korwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩrũngie wega rũrĩrĩ hau rũrĩ hau rũrĩrĩ rũrĩ tiho rũngĩrĩ njama ĩyo yarũgama ĩcokaga ĩkarahũra njama ĩtagwo ya ita Njama ya ita ĩkoragwo ĩ ya ng'ongo igĩrĩ tu. Angĩkorwo nĩ rũgongo rũrũ na rũgongo rũrĩa na nĩruo rwĩnyitanĩri, rũkagĩa na njama ya ita, ĩgakorwo nĩo maroraga rũgongo rũrũ na nĩo maroraga rũgongo rũrĩa. Hĩndĩ ĩrĩa mũthũngũ atokĩte, icio nĩcio ciarĩ thirikari cia rũrĩrĩ. atĩ wona njama ĩyo yoiga gũkũ mũrĩma ũyũ na mũrĩma ũrĩa athuri arĩa me riko-inĩ rĩu tondũ acio makorwo me riko rĩmwe makaria na anake acio makamahe irugũ na nĩkĩo gĩkũyũ gĩtingĩruma gĩtonga tondũ itonga wona cierwo ciĩrutĩre ciĩte andũ acio mbeũ njĩthĩ wona moka nĩ mariugaga na he ũndũ ũmwe twahĩtũkia. twĩ ta njama ya ita ũririkane njama ya ita nĩyo yahingaga ihĩĩ kũrua thĩinĩ wa gĩkũyũ na njama ĩno ya ita ndĩrĩ itherũ tondũ yathondekagwo nĩ makenda matatũ ũguo yanyitithanagia marika mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja tondũ kenda ĩmwe na ĩyo ĩngĩ nĩ ikũmi na inyanya nayo ya gatatũ ĩgekĩra mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja andũ acio makoiga na gũkũ gwitũ gũtigacoka kũnyuo njohi nĩ mwanake mũndũ ũtaruithĩtie mwana tũtikanamuone agĩtũgũga ũguo rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ tũngĩenda kũnina njohi iria iratũgia tũgerere kwĩ mũthuri wa kĩama atũcokanĩrĩrie twaraganie ũrĩa ndia kũraugwo gũtuĩke noguo karura kũraugwo gũtuĩke noguo raikibia kũraugwo na noguo nyandarwa kũroigwo tũtingĩgacoka kuona mwanake witũ agĩtũgũga tondũ athuri acio nĩ mekuga twekĩra mũkana ithuĩ twĩ njama ya ita no mũhaka mwanake witũ atige kũnyua njohi na ti mwanake ũrĩroragwo nĩ mwendia wona kwahuana ũguo athuri acio nĩ mathondekete mĩtaratara mĩkinyanĩru atĩ mũ- mũndũ ũcio ũtakinyĩtie irũngo rĩna ndakanenderio njohi nĩ mũndũ na ndakanoneke mũrĩu oneke mũrĩu no mũhaka tũkũrane nĩ ha na rũrĩrĩ rũkagĩa na ikinya rĩkinyanĩru nĩgetha mwanake wa gĩkũyũ angĩkorwo njama ya ita nĩyo yahingaga gũgatuĩka gũkũnina mĩaka ĩtano gũtarĩ mwana wa kahĩĩ ũrĩ wa rua na nĩkĩo gũkoragwo twĩna andũ metagwo a nding'ũri nĩ tondũ kĩhĩĩ kĩu nĩ kĩarũgire kũnene mũno gĩatigĩrĩrwo nĩ arĩa angĩ gĩgĩikara gĩ kĩhĩĩ ihinda iraihu mũno rĩ ũguo nĩ kuuga njama ya ita no ĩhotekeke thĩinĩ wa rũrĩrĩ wona twarũmia njama ĩyo nĩ tũgũcoka tũgĩe na njama njega ya atumia njama ya atumia ĩrĩroraga arũme arĩa matũraga mahũraga atumia ao ĩkarora atumia arĩa macambithagia atumia arĩa angĩ nĩ kwaga kũhũrĩra arũme ao nguo nĩ gũthondeke na hinya ahũrage mũrũme nĩ kũmũima kĩrĩa gĩatũmire ahike atumia acio njama ĩyo ya atumia nĩyo yetigĩrĩtwo na hinya mũno na thĩnjo yao nĩ mote Ũguo njama ya atumia ĩkagĩa hinya mũno, ĩgakorwo nĩwe ĩrarangĩra maũndũ mothe, atĩ ndĩrarũthĩrĩirie ndĩrona mũirĩtu egwĩka mũnyĩrĩ, ageka nyĩrĩ barabara gatagatĩ, na kũrĩ atumia me itũra rĩu, tondũ ndigwĩciria nĩ mũndũ ũrahĩtũkaga ũrekaga ũguo. agĩgakinya hau ena kiro igana rĩa twendi eke nyĩrĩ-rĩ ũreciria arutĩtie rĩ ũguo nĩ kuga ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki na kĩrĩa kĩhagũkĩte nakĩo nĩ gĩa atumia na kwoguo atumia nao magacokanĩrĩra nĩgetha matigĩrĩre atĩ mũtumia nĩ atumia na nĩ akinya mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na kuoguo ndagetĩkĩra gũkinya ũguo wothe na kuoguo hĩndĩ ĩrĩa rũrĩrĩ rwagĩa na ũiguano rwagĩa na waraganu rĩ kwaragania nĩ kuuga maũndũ macio mothe makarũngwo wona wahũra mũkaguo ũgatiga gwĩciria no borithi ũngĩtwarwo ona nĩkĩo gĩatũmaga wona rika rĩarehe thĩna tondũ nĩ harĩ njama ĩtagwo ya rika warehe thĩna ũkanengerwo rika rĩaku tondũ njama ici nĩ mũgwanja njama ya rika nĩyo kumanagia na hau yũkaga ĩkaharũka atĩ ũngĩrema andũ arĩa angĩ othe ndũngĩrema rika rĩaku kũngĩkinya nĩ ũrabatara kũhakũrwo neagwo rika rĩaku rĩkũhakũre rĩcoke rĩgũciarĩre koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthaka na rika rĩake warema nyũmba yaku na nĩkĩo gĩkũyũ kiugaga atĩ nyũmba na rika itiumagwo ũguo ũrĩa ũtangiuma thĩinĩ wa nyũmba ya- yanyu noguo ũtangiuma thĩinĩ wa rika rĩaku ũrĩa ũngĩtuĩka atĩ nĩ warema

nĩkĩo gĩkũyũ gĩathondekete njama ya rika ũririkane nĩ kwarĩ na kaũndũ gekagwo ga gĩkũyũ getagwo ga kwĩhaka mũnyũ atĩ wona watuĩka nĩ wonana na mũndũ ũcio wanja ũngĩkaiguĩka ũguo rika rĩaku rĩngĩkatuĩka atĩ nĩ rĩacirithio nĩ ũnyitanĩte na hinya magakũhakũra ũguo njama ya rika nayo ĩkagĩa hinya mũingĩ mũno nĩ gũkorwo we nĩwe mũthigari wa mũrikaguo wona athuri mathiĩ hau menjere kĩrĩra kĩu na marute andũ nĩgetha o mũndũ o mũndũ akorwo nĩwe mũrangĩri na njama ĩno ya marika rĩ anene kana atongoria ayo rĩ ndoiga njama ya marika tondũ njama ya marika ĩhuana ĩrĩa yaita ĩrendwo ĩingĩre marika mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja Ũguo nĩ kuuga acio nĩo matuaga matua marĩa maritũ ma mũndũ ũrĩa ũregenyũkĩte ũrarega gũtuĩka nĩ umithio kũrĩ rũrĩrĩ agatuĩka mũndũ ũngĩnyarira rũrĩrĩ. Na njama ĩyo ya rika wona yarĩkia gũtuĩka nĩ yakinyũkia ũguo nĩ yatũma nginya wĩra wa nyũmba ũhũthe. tondũ nayo njama ya nyũmba nĩyo yũkaga ĩkarangĩra nyũmba yanyu na nĩyo mũhĩrĩga wanyu ĩkarũthĩrĩria mũndũ ũrendia mwarĩ akamwendia ta mbigijie mũhuko ataukage wiki ĩkarũthĩrĩria mũndũ ũraima nyũmba yao njohi na ti yake nĩ ya mũhĩrĩga ĩkarũthĩrĩria mũndũ ũraima nyũmba yao ndĩa ya mũhĩrĩga ĩkarũthĩrĩria mũndũ ũrahahama magai ma ciana iria ikũu cia ndigwa kwoguo nayo njama ya nyũmba na nĩ ngwenda mũririkane atĩ kũrĩa mwena wa metumi nĩkuo kũrarigĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ njama ya nyũmba njama ya nyũmba nĩ ĩrĩ hinya mũno tondũ ona ũngiuga niĩ ndĩrenda wona ndakua ngacinwo nyũmba yanyu nĩ kuga ndegũcinwo aracinwo tondũ nĩ mbũri tũtarĩ tũthĩnje tũhĩhie nĩgetha tũhĩhie mũndũ ĩkaregana na uge ũcio waku njama ya nyũmba ĩyo yanyu nĩ ya bata mũno tondũ no ũkire wĩna ciana ithatũ ũgaĩre magai mwana ũmwe njama ĩyo ya nyũmba yanyu nĩyo ĩgũikara thĩ yuge nĩ twagarũra uge ũcio tondũ we ndũrĩ kĩrumi ũngĩtigĩra nyũmba yanyu no ũtigĩire wee nyũmba yaku andũ aku nawe nyũmba yanyu ĩna hinya igũrũ waku andũ nao marutwo ũguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ nĩgetha njama ya nyũmba ĩheo hinya nĩgetha andũ arĩa mararegenyũka nĩgetha andũ arĩa ahahami nao makagĩa na nyitĩro koguo tũkagĩa na ũhoro ũcio wa njama ya nyũmba na njama ĩyo ya nyũmba hau nĩho tũraria ũhoro wa mũhĩrĩga. Kuma hau nĩho tũgĩaga na njama ĩtagwo ya kĩng'ore, nĩ ya mũingĩ. Mũndũ ũrĩa warema andũ acio othe rĩ, tũrĩmwĩkaga atĩa? Acio nĩo makĩgaragaragio na mĩatũ. Andũ acio rĩ, matigĩtwarwo manyani magĩikarage kuo. Njama ĩyo ĩgakĩrongorerio koiga ũyũ nĩ tũgeretie kũrũnga. We nĩ tũrakũgiria ũtige kũrugĩra andũ njohi ĩyo ĩranina andũ na ndũraigua. Ĩgakĩnengerwo njama ya kĩng'ore. Njama ya kĩng'ore ndĩrĩ kĩni gĩa kuongithia mũndũ ĩ magego. Kwoguo no nginyagia ĩkuonane nawe. Angĩkorwo wĩ mũregenyũki njama ya kĩng'ore ndĩngĩkũhe kanya no nginya ĩtindĩkane nawe. wona twarĩkia gũkinya hau thĩinĩ wa rũrĩrĩ tũgacoka tũkagĩa na njama ĩtagwo ya ituĩka njama ya ituĩka nĩ njama ya bata tondũ ĩkoragwo ĩtambũrũkĩte mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano ĩgatambũrũkia maũgĩ kuma kũrĩ andũ arĩa akũrũ marathiĩ magĩteaga kĩrĩko ĩgekĩra andũ arĩa me gatagatĩ-inĩ arĩa mararuta magongona ĩgekĩra andũ arĩa mareruta ĩgekĩra andũ arĩa marakinyũkia koguo njama ya ituĩka nĩyo ĩrutaga ũũgĩ woheani wa irĩra ũruti wa magongona ũruithia na wona twari ũhoro wa ũruithia nĩguo ũgongoni na nĩ njiguaga kĩeha kĩingĩ mũno na ndĩ mwangi ngĩigua atĩ mwangi ũthamakĩte mĩaka igana na ithuĩ nĩ ithuĩ tũgwete mũthĩgi no tũtingĩhota kwĩra rũrĩrĩ atĩ korwo no twaraganie rũrĩrĩ rũrũ rwitũ gũtirĩ ũndũ orona ũmwe ũngĩrega ta ũrĩa ndũrĩrĩ iria ingĩ ireka na nĩ ngwenda gũthogothana nĩ ngwenda mũno inyuĩ athuri a kĩama mũnyite ndũmĩrĩri ĩno tondũ ũkabi ũreka maũndũ mao o ũkĩhũraga ndarama we ũrahũra ndarama ũrorete o matu-inĩ na ti mathaguorĩ ũkariganĩrwo rũrĩrĩ nĩ rũkũrorete nĩgetha kũgĩe na ituĩka ituĩka rĩu nĩrĩo rĩrabatarania nĩgetha mwangi arekie mũthĩgi anengere irũngũ arũnge maũndũ ta ũrĩa marĩ koguo njama ĩyo ya ituĩka ĩgakinyũkia ũguo na mũtige kuga atĩ arũme othe nĩ megwĩtio mbũri ona mũngĩrũmbũiya wega gĩkũyũ kĩrĩgĩte gũikara thĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩ harĩa nyamathũmbĩ kĩrongoreirie atĩ ũgĩ ũcio ũnengerwo na ũtonyi ũnengerwo mwangi kaĩ rika rĩmwe rĩngĩgĩtũria ũthamaki thĩinĩ wa gĩkũyũ na mahaki mekuo ona ti kaba makĩrwo makĩrutwo nĩ marigithathi nĩgetha ũtonyi ũcio tuone kana rũrĩrĩ nĩ rũkũnyitwo mũthĩgi nĩ mũirũngũ tũkĩrore kana nĩ tũkuna kĩrĩti nĩ tũkĩtĩkĩrĩte atĩ iregi nĩ atũire anyitĩte mũthĩgi noguo yũĩ no nĩ wega tuone nake mũirũngũ angĩnyita rĩ tũkũrũnga maũndũ nginya ha koguo tũngĩgĩa na njama ya ituĩka no tũhote kũgarũra bũrũri ũyũ witũ na twĩtĩkĩre rũrĩrĩ rũkinyũkie na ũthamaki ũrũme mũthĩgi ndaigua tarĩ kũhutia ndahutia ũhoro-inĩ wĩgiĩ njama icio na no tũrĩthiaga tũkĩheagwo nĩ nyene kanya o kahora kahora no nĩ ngwenda gũtigĩrĩra nĩ ndamundia gĩcinga na muongerere ngũ inyuĩ athuri a kĩama kĩrĩrĩmbĩ kĩu gĩtigĩrĩrwo nĩ gĩa kana na nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ twaragania rũrĩrĩ rũrũ rwitũ tũtikae kugaga tũrĩ ogĩ no tũikarĩire mũtĩ mũmũ tũtoĩ nĩ tũrĩharũrũka na rũhonge rũu tondũ rũtirĩ muoyo nginya hĩndĩ ĩrĩa mwene nyaga egũtũhe kanya kiumia gĩũkĩte mũtigwo thayũ wa mwene nyaga na nĩ thai